Yoo, yɛma ahwɛfoɔ akwaabaa de ba Agadaako Online TV. Sɛdeɛ da biara yɛyɛ no no, ɛduru apɔmuden mmerɛ a yɛto yɛn nsa frɛ dɔkta wabene wɔ ayaresa mu paa a ɔda ɔno na ɛda Agadaako New Life Clinic ano. Ɛfa kwan a osi fa so de yɛn aduane yi a yedie bi te sɛ kwadu, ankaa, bɔɔfrɛ. Ɛsa yareɛ tu ase a ɛmma bio. Ɛno na daa ne abɛ nyinaa yetu anamɔn sɛ yɛbɛkɔ dɔkta nkyɛn. Na wabɔ yɛn nkyerɛmu kwan a ɔfa so de saa nnuane hodoɔ yi di ne dwuma wɔ n'ayaresabea hɔ. Enti me nsa mmerɛ no, mɛkɔ dɔkta hɔ na mama no akwaaba na yɛatoa yɛn nkɔmmɔtwetwe no so. Dɔkta. Agya.

yɛhwɛ yɛahwɛfoɔ a wɔhwɛ Agada Online TV no wɔn nso ɛne wɔn bɛkyɛ ma yɛn no ɛno na ama ɛnɛ yɛasa ato yɛn nsa afrɛ wɔ a nti yɛde aba abɛhyia yi nti na mɛbusa sɛ ɛnɛ ɛdeɛ na wɔ ɛde ma yɛn ɛɛ ne deɛ nkɔmɔ no ɛyɛ tietietietie bi but ɛnyɛ tietia saa ok ɛhɛn ɛte sɛ sinapi abɛfoa ɛɛ ne yesu kɛkyerɛ ɔmaa no sɛ saa sinapi aba no a yɛhu no kɛtekɛte no mhm. Ɛwom sɛ nnuaba no nyinaa, ɛno ne nea esua paa. Nanso sɛ ɛtɔ afuo bi mu a, asase pa bi mu a, enyini kan, yɛ kɛntɛn na ɛkata nnua horow bebree so. Saa na ɛnɛ yi adesua no ɛnɛ abɛyɛ. Because wohwɛ a, ade no koraa yɛ serkɛ, kwadu, ah, banana. na

Eh, na kyerɛ sɛ nyame de ne kɔ n'anim yes wuli ne sɛ ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ different dimension yeah nyame de ne kɔ n'anim nti mfomsoɔ no baayɛ hwee biribiara to nipa a mɛmpepere wo ho because biribi si sɛsi a na woanhwɛ yi a wobɛnya wobɛnya wobɛnya stress stress nso wokyerɛ mu a anything abnormal a ɛyɛ stress wodwene mmorɔ so adi ane mmorɔ biribiaa na ɛno woanhwɛ ni ɛno nso yɛ spirit woanhwɛ ni yie na depression ahyew nti depression na bɛkyew a kyɛ sɛ mapem atɔ fam mekyɛ me hope me hope a bɛwieɛ

Yes, ɔmmpem, ɔnhyiae. Enti sɛ yareɛ bi aba nipa mu, anaa biribi a ɛyɛ nipa, anaa biribi a ato nipa a, ɛyɛ abotrɛ. Ɛyɛ dɛn ara, one day, wobɛhyia obi na wasɔ wo problem ama wo. Wayɛ wo burden sharer. One day wobɛhyia obi na wayɛ wo way maker, wapɛ kwan ama wo. One day wobɛhyia obi na wayɛ wo dream maker, ɔbɛma w'adaeɛso no aba mu.

sɛ wobɔ mmɔden ara wohohoro ho ɛsɛ ɔhoro ho deɛ because ebi a biribi esi no ho ɛn na sɛ ewuro wo yam sɛ ewuro no ɛyɛ na ha bɛn kakra yi a ma te o wobɛwe adeɛ nankasa ɛmma kwan tumi bi wɔ nyankopɔn de tumi bi ahyɛ adeɛ mu ɛmma kwan ma ade bɔne ebi mmɔ wura nipadua no mu that's number one. ɛresesɛte resisable ɛtumi ɛtumi ɛtumi breki stɔpo problem bi a ɛfiri abɔnten ba ɛna problem biara nso ɛwɔ nipadua mu no kɔdua ha bɛn wuro mu a ɛkyene gyina ho a ɛmma kwan ma ntumi nka wakoma nka waharewa kyɛ sɛ ɛnyɛ dwuma yes kɔdɛ tumi yɛ adwuma ɛ na ti a mokɔfa kɔdu yɛ nansi a obi bia mo hɔ na ɔkɔ toilet mogya mu na mogya no ɛ ɔ ɔ ɛ yɛ hwɛ mekɔ yɛ lab na mehwɛ no mogya no nhyɛ na yɛ mogya asɛ su fi ne amama fi na na bisa sɛ wabɔ hɔ pɛn ɔsɛ ɛ wabɔ hɔ pɛn na ɛɛ na ɛnyɛ mmɔ hɔ kyɛ sɛ kaa ɔno ɔte kaa mu na kaa no ɛkɔ pem another kaa bum So ho? Nti ɔ, ɔ, ɔkɔɔ hɔ. Ɛ, akyiri de ɔsan baa life. Sɛ na mogya gyina ne mu. Six years ni o. Nti wanom aduro, wakɔ hospital, wayɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ nyinaa, but ɛhɔ ara, ɔ, ɔgya, ɛɔɛ, mogya no kakra tumi ba. Ɔkɔ toilet a, mogya no kakra tumi ba. Ɛwom ara bɛyɛ sɛ, ɛɛ, bosome mmiɛnsa, na agyae, na asan aba. Na mo se, Saa a, ɛnnɛ deɛ, ayaresabea o.

Kodu abɛn na sum aporɔ? Kodu abɛn na haworo na haraw asɛe? Kodu abɛn na ka kidneyfoɔ nyinaa nim wei a wei wote ne sei wona wote ne sei ɛɛ eh? wopa tete ne sei aa fa gu glass mu na fa nsuohyɛ gu so a akyɛ 10 minutes na wona no wei yɛfrɛ no no more kidney disease kodo ahaban yi no more kidney disease wate ɛti ɛho ɛti adeɛ no a nyankopɔn ayɛ de aba no yɛmfa nsɛ yɛn ho yareɛ no ɛna yɛyɛ dwa no ɛna yɛdi nkɔfo bɛkyi bible yi so yɛakyerɛ mu sɛ don't follow the crowd foolishly yɛn ne yɛdi nkɔfo bi a sɛbe

Enti no wɔn a wɔn nsu mu bom guburugubu. Enti nnipa nsu mu atwe ku. Akomayɛ no bebree abeba abɛn nyinaa, ɛnyɛ hwee. Adidi, ne nyinaa yɛ adidie. Enti wei no nnim wɔadidi adie anaa wɔannidi wie, wɔadi aduane bɔne anaa wɔanni aduane bɔne. Wo deɛ wodidi wie a, brɛnde bi na nom gu so, anaasɛ wo deɛ fa gu ɛboɔ mu saa na nua nsuohyɛ gu so na nom. Na sɛ wotumi yɛ no empty stomach a, woabobɔ nsam.

Tumi bi wɔ kɔnguo haban mu a ɛkyerɛ sɛ ɛma koma no ankasa bɔ so ne nnukwasɛ bɔ. Wate ase? Yes. Akoma nnukwasɛ bɔ no hyɛ ɔbɔ mmorosoɔ, mm. ɔmmɔ yie, mm. ɔbɔ kikikiki no ɔgyae, ɔbɔ to gu hɔ gu hɔ ɔtra so sɛ makoma bɔ, mm. makoma seki. Kyɛ sɛ akoma no twe biribi, ɔtwe ama bi, ɔtwe biribi, nti ɔmo brɛ. Nti wei no, adeɛ bi a dompe nkuta mu wɔ nipa mu, ɛno ho adwuma na wei yɛ.

Eti emu nsuo no na ɛwɔ mu no, ɛno na ɛkɔ dan nipa ɔn. Yes, bi a ɔbɛ check no wɔn nya platelet. Mm. Platelet kyerɛ sɛ nipa ne bone marrow no, dompe no mu itim no, o produce more ne mogya fi acid amama heat na na pɔso na pɔso ne kwanchi na sisi akyi bia biewu. Eti bɛ check no no na ɔne na bi wɔ bi kɔ bi kɔ atum kɔ thousand na ɔnam hɔ. Mm. Wabere a Kodu Abasi de fii ebi si dena akyi na ɔkɔ a ɔsan bɛhu. Ɔnim ɛyɛ ɔno a mefa ɛhyɛ no but ɛnna deɛ wate nkwa deɛ aba ne fie. Womfa Kodu ahaban. Wate aseɛ? Wowe na mono no na wode bi yɛ tii na hwɛ sɛ mmoa no a nkɔfoɔ bi ato din sɛ kansa no kɔkora me yare na ɛbɛfa yi. Osuro wei. Osuro wei n'akyiwadeɛ paa no no. Yes.

Wo wo nsuahyɛ gu so a, so woanoa nsuahyɛ no fa wo de fa gu bucket no mu saa na fa nsuo gu so fa si awia mu. Na awia no awia no mmɔbɔ sɛ wohia so awia no mmɔbɔ sɛ anwummerɛ no wode adware. Aba wapa di ni. Aduro wɔ hɔ. Aduro paa aduro aduro kɛseɛ paa nkurasefoɔ yi na sabi na ɛmɛ kuafoɔ mu na mu aduro di. Mm. Yɛhu afei adeɛ wɔ yi. Ne hono no. Kɔdu no a yɛdi a ne hono ne o yɛ ato agu sɛ. Ɛnyɛ no. Ɛnyɛ no. Na aboa bɛ. Wosa wosa wotumi kɔ baabi ɛtɔ kodu a motu gu a mo yɛ mpɔnkye mo na mo mo wɛ. Yɛn yɛ deɛ biara no. Yes. Wɔn nso deɛ wɔn pɛ ni. Yɛn mmienu. Wɔn na wɔn na na ahoɔden. Wɔn nya ahoɔden. Ah. Kyerɛ sɛ no ɛ ɛ ɛnumdeɛ na ɛ ɛ wei yɛ anti aging. Anti aging.

Obiara fon nyɛ adwuma nti wei wura wɔ mu a obiara fon nyɛ adwuma wɔ nipa mu nti yareɛ bi a ɛwɔ nipa mu no nyɛ adwuma ɛstɔpo no ɛbɛyɛ nwanwa kodu hono no kɛkɛ na hu wei ɛwuro obi mu sɛ giridi yareɛ biara ntumi yɛ date ɛnyɛ adwuma bɛsɛ 45 minutes yes

yare a ɛwɔ mu dada ɛne yare a ɛreba na fa ne nua ne fa ne ne ne nea ɛka ne ho woyɛ adeɛ atesodeɛ kakra ma vegetables no nyɛ vegetables ɛde de tomatoes ɛnyɛ de nnura wɔ no ɛne bere pa na mɛyɛ kasa because nkɔfoɔ ɛsɛ sɛ the whole world obiara te ignorance no dɔɔso ɛnyɛ yɛn na obi na ahyɛ ɛsɛ yɛn yɛ saa mɛmi ɛni nkɔfoɔ bi akyi na aduane bi a wɔn ti ase no mɛni obi sisɛ wɔn aduane a

yɛn kaa titi atempɔn kakra sɛ yɛtumi yɛ ne nyinaa kora kakra wate sɛ bɛm so a sɛ akyiri akwan no nkurɔfoɔ magye bi yo ahwɛfoɔ ɛnɛ so sɛdeɛ dɔkta daa wɔyɛ no no ɛsɛ sɛ wopɛ ayaresa papa a ɛno nso bɛtu mmirika wafa kaa baabi a wowɔ biara asɔma estate ɔba ahema baa stop na namba sɛ woba na woyera a wobɛfrɛ me agye wo so nie 0246 six nine zero five nine zero zero two four six six nine zero five nine zero anaasɛ zero two four six nine nine two nine four six me a medi dwumadie ho kyerɛ me mo din ne osomfo ebeneza ofori deɛ meka ne sɛ sɛ woda dɔkta so woda na sɛ wontumi nna a kɔdu ahaban obi a ne nsa ɛpopo wonam hɔ na sɛ wotiri wo so wo nsa popo Doctor se menka nkyerɛ wo n'ase ataatae. Tu mmirika ɛ, ɛdeɛ ayaresa na wohwɛ a wonya wɔ Agadaako New Life Clinic. Yɛto yɛn nsa frɛ wo sɛ w'ayaresa ne wo haw no a wode akyini abrɛ no, tu anammɔn no fa bra na yɛbɛtu ase ama wo. Agadaako New Life Clinic, aha ne ɛde wo bɛsie makrama.